Әлбәттә, Мөсин апа чын профессиональ журналист. Чөнки 40 елга якын гомереңне Шушы тынгысыз иҗат эшенә багышлау, ул үз эшенә чын бирелгән һәм аны чын күңелдән яраткан профессионаллар хәленә генә киләдер дип уйлыйм. Гөлсинә апа белән без, менә мин егерме алты ел шушы сәба тоннарына килгәненә, һәм Гөлсинә апа белән без шуның унбиш елын бергә хезмәттә үткәргәнбез икән дип исәпләп чыгардым мин. Ул минем өчен

Радио тапшырулар бүлеге мөдире Әлфия апа Мөбарәкова менә шундый көчле журналистлар белән эшләргә туры килде. Алар безнең остазлар булды, әлбәттә. Ул минем хезмәт биографиямдә, менә чын күңелдән әйтә алам, иң күңелле, иң рәхәт чакларым булган. Гөлсинә апа, бик зур рәхмәт!

Ничектер күз алдына китерә алмадым. Гөлсинә апа дөрестән дә тормышында лаеклы ялга чыккач, яңа дулкынга кереп китте. Менә шушы иҗат, язучылык эшенә багышлады бит инде үзен. Бүгенге көндә ул ундүрт китап авторы. Бу безнең өчен, безнең коллектив өчен дә зур горурлык. Менә шул өстенә комик сорауга җавап бирдем инде, теләкләрне. Әйе, тулысынча җавап бирдегез, бик зур рәхмәт сезгә. Гөлсинә апа, ул монда бәлашар аралашып яши. Мин сезнең барлык китапларыгызны да ярата, чөнки алар реаль тормыштан алып язылган. Менә мин хәзер укып китәчәк өзекнең дә прототибы шушында безнең арада, бәйрәмдә. Хәзер укып китим әле, ул үзен таныр микән? Институтта дүрт ел бергә укыган иптәшләре урыннарыннан кузгалып китәргә җыена башлагач, Камилнең күңеле тулды. Аның да, иптәшләре белән бергә, алдагы көнгә план корып, тулы тот канлы тормыш белән яшисе килә. Һәрберсе аның тизрәк савыгуын теләп, кулын кысып саубуллашты. Күзен яшь пәрдәсе каплаган булуга карамастан, Камил аларны елмаеп озатты. Бу минутта күңелендә нинди вулкан котырганын ул үзе генә белә иде. Язмыш, син мине ни эшләттең? дип эчендә кайнаган ачу катыш ярсыну ул чак көчкә тыеп торды. Энесе аның кичерешләрен аңлап, Абый, Зинһар, төшенкелеккә бирергә ашыкма. Синең авырып китүеңдә аларның бер гаебе дә юк. Киресенчә, хәлеңне белергә килгәннәр өчен рәхмәт әйт. Камил авырып киткәнгә карап тормыш туктап тормый. Һәр кеше үз мәшәкате белән яши бирә. Син дә бит таза-сау вакытта урыс өстендә ятучы кешеләр турында уйлап та карамый идең. Үз башына төшкәч кенә тормышка икенче төрле күзлектән карый башладым. Бу егетләргә рәхмәт дияргә кирәк, барысы бергә җыйналып килгәннәр, килмәсәләр дә үпкәли алмыйсың, дип әйткәч, Камил аны бүлдерде. Энекәш, син хак сүзләр сөйлисең, тик эчке дөньямны аңла. Минем дә кызыл дипломымны кочаклап, Хастаханәдә түгел, дусларым арасында буласым килә. Рата дип менә безнең анда залда утыра дидек. Үзен таныды микән? Ә без таныдык инде күптәннән нинди әсәр? Мәңгелек ярату, әйе, дөрес әйтәсез. Прототибын да беләбез, бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Шулай бит, иң беренчеләрдән булып очрашуга килде. Менә ул безнең прототибы. Бер алгыш шамалыйга безнең.
Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Дөнья ханым, кадерле кунаклар, сезгә барыгызга да Балтач якларыннан кайнар сәлам алып килдем. Элек Балтачта сабарасы ерак иде. Менә Гөлсинә апайның тырышлыгы белән, аның ярдәме белән ике араны яклайттык инде. Мин бу саба якларда хәзер еллар үтә кеше тапып килә башлады. Нәрсә дип әйтик инде?

Бик рәхмәт инде әйтте миңа сүзнең сизен дигәнне. Игътибар иткән булсагыз, Эльвира Гөлсинә апа турында әни, әни генә дип сөйләп тора. Телемнән, телемнән дә өзми, әни. Эшкә шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Гөлсинә ханым хакында шушындый матур бәйрәмдә булу. Минем балаларым кайтканнар иде, монда аларны беләләр. Алар Ален белән Лилия. Никах та укыттылар. Шуңа күрә инде, нәрсә дип әйтим, 60 яшемдә Гөлсинәкәй белән без киттек нигә, Бельига. Анда, анда инде балаларыбызга кунакка бардык. Гөлсинә ханымның 60 яшьлеген Әзерләп, шундый сәяхәт ясадылар. Франциягә дә бардык, замокларда да булдык. Шуның хәтлек матур иттереп, бер атна артыгы белән шундый сәяхәтләрдә булдык. 60 яшь үтте дә китте, шуның хәтлек тиз, хәзер 65. Менә нәрсә әйтәсем килә, гомер үтә, гомер шуның хәтлек тиз. Үтә, ничектер генә тагын күп-күп яхшылыклар эшләп каласы бу дөньяда, дөньябызда. Менә Гөлсин әйтей, Аллага шөкер, күп-күп кешегә шуның хәтле якты юллар ачып, Кем ялгыш юлга кереп киткән, аны исправить итеп дип әйтик, шундый горурланабыз. Гөлсинә ханым тагы да, тагы да күп-күп китаплар язып безне шатландырсын ие. Илаһым Раббым анарга Ходай тәгәлә, Аллаһ тәгәлә исәнлекләрен биреп, гаиләсендә шатлык, тәм Бәхет иясе булып яшәсеннәр яңгыртын. Менә моннан инде хәзер балаларым җибәргән Нефти безнең Ләйсән ханым Ләйсән ханым сезгә аталап җибәрде. И бу бүләкнең нигенә инде. Менә Гөлсинәкәй Сезгә тоже шулай Франциядә булган Мессиларны онытма, ул елларны онытма, бигрәк кызык кызык хәлләрне кичәдә сөйләдек. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Сөйләдегезгә рәхмәт.
Гитар сөючеләр. Хөрмәтле якын дустым, сердәшем. Хөрмәтле хөрмәт дустым.

Хөрмәтле китап укучылар! Семья чыены утырттылар, менә бит. Әйе, нәкъ шулай итеп яшәдек. Егерме ел гомер узды да китте. Чынлап та, Гөлсемья белән очрашуыбыз шул колхоз председателе булып эшли башлагач очрашырга туры килде. Басуларны иңләп-буйлап йөрергә туры килде. Чыракларны ярырга туры килде. Исерекләр белән очрашырга туры килде. Шушылай кереп эшләдек, шушылай итеп яшәдек. Мондый ситуацияләр күп булды. Әлхәмдулилләһ, мең-мең шөкер, Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкер. Шуңа күрә минем фамилиям дә Галимуллина. Бик хәт булмый Аллаһ Тәгаләгә дә күрдегезме? Шуннан да әле мине вакытта кияүгә чыкмаган япь-яшь кыз бала. Ә ул елларда бит колхозларны бүлә башладылар. Бер ара аларны берләштерделәр, бер ара бүләләр име. Менә шушындый чорга эләктем. Ул вакытта мин Саратовский общепартнушкаларда бетереп кайткан идем. Э, э, алты ай комбикорме заводта эшләдем зам директор булып по производству аннан соң шушы кеп э, кечкенә генә ике авылны берләштергән хуҗалыкка куйдылар хуҗалык чынлап та бик тырыш булды халкы бик эшчән бик булган бер ситуацияне әйтеп үтәсем килә ул бит хатын кыз әйе ират бит инде кайвакытта Хатын кыз дип ничектер түбәнсен итеп карарга тырыша. Бер шулай утарга битендә әле күршеләренә курсалашка газы кертелгән, суы кертелгән, бөтенесе бар, ә утарда бер нәрсә юк. Мин газ астына йөри башладым чынлап та. Курсаба шул вакытта 8 ел 8 ел яккан яккан инде газда. Ә утарда бер нәрсә юк, кечкенә авылгач, ләкин дә артык ни булмаган. Мөмкинчелекләрдер инде. Галатына йөри башлыйм берзаман, кичке сәгать бер тугызларда, уннарда кайтканмындыр инде Казаннан. Бездә ул вакытта дуңгыз чылыгые, дуңгызны инде без комбикормнарны ташыйбыз Шәмәрдәннән. Машиналар тыз-быз йөриләр урамда. Әйдә, нишләп йөрисез, егетләр, туктаттым берсен. Исерек инде. Җәй дип әйтәм, нәрсә алмыйсың? Ничә бирисең монда? Ник камер коман рөхсатладың дигәндә. Хәзер шуннан соң бу өстә бит инде, мин аста, теге рульга тотынган. Әйе, йөрибез, әйе, горурланып әйтә. Бик хатын кыз, ә, шулаймы ни? Йөрисең менә, шалт моны тоттым да, иемнән сөйрәп төшердем. Янында янына бер ир-ат утыра. Ул вакытта мин машина йөртә белмидер идем. Сөйрәп төшердем дә, карга башын тырттым да, әзрәк типкәләдем. Әле шуннан соң теге җегет әйтәм, әйдә утыр машинага. Ул вакытта мин машина йөртә белмим. Э, утырттым, алып кайтып киттек. Э, нигә гаражга, гаражга куйдык. Э, машина арбасы тулы, ни, фураж, Бу моны сатып йөри инде, урам буйлап. Алып кайтып куйдык, хәзер үзем инде машинаны гаражга куйдык та, янына җәяү кайтып, тора торган әбиемә кердем. Кердем, ул әле йокламаган иде. Сәгать бер уннар булгандыр инде, ашарга әзерләгән. Ашап утырабыз шулай. Ишектә берәү шак-шак дия. Һәм итеп килгәннәр теге исерекләр. Хәзер шуннан соң чыктым. Теге э, чыккач, э, инем тупсасы э, ишекнең инде өстәнрәк, теге җигеп килгән бер сәдә кафе җигеп, теге астарак инде. Сез ди дөрес эшләмәдегез ди. Ә-ә, шулаймы, дип әйтәм. Син дөрес эшләдең, дип, мин аны тик дәшердем хәзер. Хәзер бит халыктан кызланып көлеп йөри, мыскыл итеп йөри, шулай бит. Хәтер бышырдым да, якасына тоттым да, капканың тиягына сөйләдем дә чыгарып аттым. Менә шул көннән соң ник бер исерек керсен, Э, өйгә. Без ике хатын-кыз торабыз. Кайнаным һәм мин элек әле кайнам түгел идем, шул ике хатын-кызны шушылай иттереп, төн уртасында шулай иттереп йөриләр. Менә шушы җәмәгать менә хатын-кызның көчлелеген хәл шуннан соң әсия бетерәм. Катнас урамга чыгарып җибәрде бит инде бу җегетне. Тегеннән яшьләр кайтып керәләр клубка. Шулар күрде. Алар күрмәсә дә бер сүз булмаган булар иде. Бу таралды бөтен республикага, бөтен дөньяга. Шунда бер акыллы абзый әйтте, Сеңлем, болай булгач эшлисең. Менә шул дөньяның төрлесе була, сүз дә юк. Раз сине куйганнар икән эш урынына, син моны эшләргә тиеш. Син аны акларга тиеш. Халкым бик яратты, рәхмәт. Халкым бик яратканга күрә шуңа күрә дә кияүгә чыктым шул авылга. Әйе, Әбилем биш баласы бар иде, ике малай, өч кыз. Болар инде кайткалар, киттеләр, йөрделәр. Марат та инде кайтты. Бер кайтуында Озак итеп сөйләшеп утырырга туры килде. Менә шушыннан киткәндер инде. Ул бит инде күп кирәк түгел. Менә шулай итеп тормышлар кордык. Э, бергә яши башладык. Э, бер э, туган көнгә үткәрәбез инде. Без сөйләләр килделәр бер туган көнгә минем. Безнең Марат инде ирек кортчылык белән бик нык шөгыльләнә. Бер егерме биш еллар, утыз еллар кортлар бик күп инде. Шуның аша ни генә өстәл әзерләгән идек. Ул бик оста шул кортлар белән шөгыльләнә һәм бик оста баянчы, гармунчы. Марат инде гармуннарына төште, шушылай итеп матур итеп җырлады. Менә шушыннан туган шушы җыр тау серенең нигә шушыннан башланды. Менә шул бер син инде ул әйтә бит, егерме еллап без бергә. Алардан чыкмады, менә үз көч иттеләр. Алар безгә килеп йөрделәр, рәхмәт барсы өчен дә. Шушылай иттереп, семья члены булдым, рәхмәт барсы өчен дә. Фиргатькә бик зур рәхмәт. Ул миңа Дания ярата Борчак ашларда пешерәләр иә. Мунчалар ягып куядыр иә. Без бит әле Гөлсия белән алай гына түгел. Районның хатын-кызлар советы председателе булып та эшләдем 22 ел. Төннәрен йөрдек шулай бит. Шушы клубларда, китапханәләрдә. Төнге сәгать берләрдә, икеләрдә кайткан вакыт бар иә. Әйе, Фиргать ышанып әйтә, Гөлсия инде Дания белән шунда барабыз дигәч, яра.

Әмма ләкин аның хыялларын менә истереп торучы әйме, кырыеныңмы, мине кыйратмый кебек кеше булмасаймы? Күп хатын-кызның хыялларын сүнә. Фиргать зур кайчан да минем хыялларымны бирмә дип әйтмәде, бар диде. Язма дип әйтмәде, яз диде. Әгәр дә мин китаплар чыгарып та, Фиргать Татарстан буйлап аларны таратмаса, таратмас, инде алар таратмаса, мине очрашуларга йөртмәсә,

Зинәба, минем һөнәрем язуына диде. Мин әйтелим, Зинәбаның шундый зур һөнәре бар, ул әни. Әни һәм ил хатыны һәм гаилә учагын яндырып, гаилә учагын тотып торучы бергә. Рәхмәт Мискинә апа. Шуннан да булганыгыз өчен һәм менә безне бөтен хатын-кызларны тормышка рухландырып торганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Гаиләгезгә
Һәм кызларның Үлем бүләкләре алып килгән иде. Мәсәлән, мине редакциядә иң беренче журналист булырга әзерләде Илфир Салаватуллин. Мин аның кул астында эшли башладым. Журналист нинди булырга тиеш? Менә мин, Илмира, чыгыгыз. Менә Илфир Салаватуллинның, менә кызы Илмира Гамзуллиналарның журналист позицияләре. Миннән, менә журналист нинди буларга тиеш? Кешеләрне менә бер берсе әйтте ул. Әгәр синең бик яхшы журналист буласың килә икән, син кешеләрне үзең артык якын да китермә, ерак та җибәрмә диде. Ерак җибәрсәң, бәйбәт яза алмассың диде. Артык якын китерсәң, уже әйләнеп килә диде. Вәкаль министрга чиксез рәхмәтләр һәм менә шушы истәлекле бүләгемә аның кызы минем бик кадерле кешем, бик кадерле кешем, бик кадерле кешем Илнар Бәйрәмов белән кушты. Безнең арада ихтирам менә Лимар апа. Мине Илфир Салаватуллин өйрәткән булса менә нинди журналист, журналист булып булырга тиешкә. Ә миңа Тәлгать Нәҗмиев кирәкте, мине дөрес итеп язарга, стилистикага, дөрес стилистикага. Һәм нәрсәне язарга ярый, нәрсәне язарга ярамый. Менә миңа алтын Тәлгать Нәҗмиев кирәкте. Менә Сөембикә журналында минем белән мәкалә эшләделәр, мин Тәлгать Нәҗмиевны ул сүзен менә шул журналга да әйттем. Шуңа күрә менә мин Илнар апага шушы истәлекле бүләк әйттем һәм тапшырып бирдем.

Амин. Гүзәлия Лина ханымга бүләк итәсем килә. Минем китапларны редакторлары, төрле бүлекчеләр булдылар. Башта үземнең укытучы Мәдина апа булды. Чөнки минем бик кадәр кеше Мәдина апа. Аннан Мәдина апаның астына инде ул әйтә, Гүзәлия ханым грамота итәргә иде.

Шәхсенә эзмәләр. Әсмәләр, эзмәләргә. Хәзер безнең шушы ук китапта яңадан прототиплары биредә утыра. Бик аларга бик якын, бик кадерле кешеләр язылган бу китапта. Хәзер Юлбата авылы китапханәчесе Нәсвия Насыймага бирәбез сүзне.
Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле мәҗлес. Гөлсинә апа, чын күңел.